Biziň etýän işimiz gaty ullakan şu Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli häzir şol Aşyk hoja hyzmat täze uly güýç bilen işe girip başlady. Ol Aşyk hoja hyzmatyň esasy maksady iň ýokary derejedäki aýazbabalary, iň owadan gar pamyklary, iň oňat aşpezleri, Häý, inim, Täze ýyly taýyndan aýdýarlar. Biz bar-a, biz aşpezler obada toýa gatnap nahar bişirip ýörüs. Men-ä ýokary derejeli aşpez. Tüweleme. Menem şu obada Kän nahar bişirdim. Şu toýlarda dagy nahar bişiremde şu toý eýesiniň şu öz gözüne seredende nähili nahar buýurjagyny bilýän-dä. Hawa. Onda siz bize gerek adamlar eken. Ýöne biziň bir kärhanamyzyň bir nemedijigi bar. Bäsleşik eşya esasynda saýylýas. Eger ýeňiji bolsaňyz, nesibeňiz çekse hökman Aşyk Hoja Hyzmatyň Hökman siz aşpezler bolarsyňyz işjanlar. Ýok, eger şol hojany özüň bilýän bolsaň, tanaýan bolsaň bizem aýt indi. Bizem habardar ede görýin.
Gaýtmanam, sizi häzir alyp giden ýaryny, hökman siz. Gaýrat ediň.
Nesip bolsa şu bäsleşige ikiňizem gatnaşdyňyz diýip arkaýyn tama ediberiň. Men häzir neme hoja aga aýtýan, işjany güýçli aşpez-ä tapdym diýip. Eje, şu Aşgabada bardygyňyz meni o bazardan o bazara gezip ýörjeklerdirin. Hä? Bu jan oglum-a geldiňiz, zat almaly, eşik almaly, tä gelin başyny biz toý tutmala. Onsoňam garyndaşlara aýtmaly jan oglum. Äý, garyndaş diýmesene, eje. Nä oglum? Bu aljak gyzyň ýanyňa alyp o garyndaşa baryp ýörseň Jeren utanar-a. Waý, oglum, azaşarsyň-la, şäher ullakan ýer-ä. Näme bar-aý azaşyp?
Men näme on bäş ýaşly oglanjykmy? Ine, aýna restoranda bar-a, aýna restoranda. Şo taýda ýörite Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk geçirilýär diýen. Şo ýerde bar-a, gowy aýdymçylar aýdym aýtjakmyş, oýun oýnajakmyş. Ine, biz Jeren bilen şoňa gitjek, dogry dälmi? Aý, oglum, gowudygyny, ine, şo taýda bir baryp, toý barada gürleşäýeris bagşylar. Aý, masgara edersiň-ow eje sen-ow. Oglum, birden azaşsaň näme? Azaşyp näet. Aý, masgara edersiň-ow eje gitseň-ow. Bor-la, oglum, bi.

Aý bor danda. Içem okduma bor içä ýerine. Telewizoryň sesini ýuwaşjak edip gaýtdym şol. Ýatdym diýip dynjyny alyp oňartdym. Täze ýylda täze wagonyň içinde eşret eşret.
Hakyky.
Saýlanan aýdymlar. Mähriban ildeşler! Ene-de Owaz radioýaýlymynda saýlanan aýdymlar konserdiniň täze sany siziň bilen! Toý-baýramlara beslenen Diýarymyzda ýene bir uly toý, uly baýram, Täze ýyl baýramy. Biz şu şanly sene bilen hormatly Prezidentimizi, ähli ildeşlerimizi gutlaýas. Täze ýylda asuda Watanymyza, diňe bagtly günleň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Goý, hormatly Prezidentimiziň saýasynda, galkynyşly zamanada toýlar toýly uçsun!

Saňa duşdum diýeli. Bä, daňdan aýşyny çykaraýyn-la ajy diýip. Çykaraý, çykaraý. Ony men daň bilen çykýan ekeniň-aý. Hawa-aý, käriň şeýle-dä, işiň şeýle-dä. Aý, bolupdyr. Gije-gündiz işlemeli how. Hawa-la. Şu hyzmat etmeli adamlara. Ajy dede. Bu geliş nirden?
Aý, men welaýatlardan, etraplardan geldim ajy. Hä. Aý, welaýatlarda, etraplarda zehilli oglanyň-gyzlary bolsa işe alýan ajy dede. Men täze kärhana açdym-da. Guzuguzy kärhanamy?
Hawa.
Be.
Onsoň näme onda o kärhana näme bilen meşgul bolýar, näme edýär? Hyzmatda hasyl dede.
Ine baýramçylyk näme? Bezeg işleri, şu naz-nygmatlar, aýal-babalar ine şu wagt täze ýylda. Hawa, hawa, hawa. Gar pamyklar, häzir bäsleşigiň geçirýän şu. Şu şoň bäsleşigiň geçirýän, içinden saýlap alýan. Alo, Myrat! Nirde sen? Aý, sen muny düşünikli aýtsana, inim. Sen Altyn ýyldyzdamy, Paragatdamy, Aýna restoranam, nirde sen? Näme buýurmasy? Aýt-how şoňa, men Aýazbaba näçe diýip tapyp berýän men şoňa. Myrat, Şatmyradam alyň, derrew baryň, eşitjegizmi? Derrew mizana duşýas.

Essalowmaleýkim, hormatly adamlar! Täze ýylyňyz gutly bolsun! Düşümli ýyl! Goý, Täze ýyly her bir türkmeniň ojagyna yrsgal getirsin, döwlet getirsin, bereket getirsin! Gutly bolsun Täze ýylyňyz! Woy sag boluň alyp baryjymyz bar ekena bärde gowmy geldiňmi goý. Çalt Myrat Myrat Çalt Myrat Myrat gel ow.

Bagşylaň adamlar. Ýagmyr ýalňyşlyk bolaýdy. Täze ýylyň gutly bolsun. Bolýamy? Sag boluň.

Geçiň, geçiň, geçiň, geçiň. Taýyn Mehmedi, hany oglum. Hany kömekçiler, taýynmy? Derrew, derrew başladyň. Wagt ýok, wagt ýok. Täze ýyl geldi. Bijan alýaň, geldi täze ýyl.

Aşpezler ýokdur oly bir şolar görüp beräýseň. Wagt ýok, wagt ýok, boldy täze ýyl geldi, bagyşla. Ýöne, gymmatly wagtymdan bitizip gecip berýändirin, şuny ýatdan çykarma. Wagt ýok, gelsin çaltrak. Dürli çagyr, bolýar, men saňa wagt tapýan, bar, bar. Gel oglan, gel.
Haýsy oglan gelýär, Pyragy?

Owadan dogryny aýtsaň hä bizsiz toý bolmaýa ho hä ine gulpak toýam galpak toýam diş toýam howa ýaş toýam şu ahyr bizsiz toý geçmeýä hä haw aýdylan jandan bolsa haw hudaý bolan bolsa şu üç melek bolup biz äkit bile çykyp geldik sebäbi elimiz süýji hawa sebäbi nahar bişirmek bolýa ýöne

Killama alypdymy? Otuz ýaş, otuz ýaşda. Aý gumandyr. Ýigrimi, otuz ýyl bar. Ýigrimi, otuz ýyl halkyň toýunda hyzmat edýär. Şeý diýsene. Şeý diýiňda.
Bu hak heştegi näçe bolar?
Hak heştek diýsene. Dogrusyny dogry aýtsaň gowy. Hawa. Biziň-ä ýaňky aýdyşymyz ýaly. Elimiziň hyrydarlara kän hawa hum hä aý indi dogrusyny aýtsak elýeterler däl biziň baha o ýöne indi sizem täze başlapsyňyz ýöne kömek ederis hawa elýeterli bolar elýeterli bolar kömek ederis. Biz a garaşyň artyp bir maslahatlaşaýly. Birneme bolmaýara ol.

Berekella Şatmyrat. Bäh. Kim alla şun bäh. Aý şuňa düşündiriň men eşitmeýin. Bäh ýüregim ýardyýdy zähräm ýardy.
Onda hojaga dowam etdiriberelimi? Hawa. Bir üç dört sany aşpez gelinler gelipdirler. Eger wagtyň bolsa bir çagyryp bir görüp berseňiz. Aşpez gelinlermi? Hawa hawa. Girsin näme görür.

Naharlaryň dady aýry, şerbetleriň dady aýry bir içde açygydan görerler. Bolýa hojaýyn onda bir bular aşhana äkideýin ol şu Myrat gelmäkä ýene iki sany gyz bar olaram bir göri ýip beräýseň. Bolar bolar olar aşgärleriň.